Eminem. Ти. Нишләп ти? Шәй дигәнне аңлатамы? Ассаламу алейкумнар. Мин үземнең сәламләү өлешемне башка җирдә яздырырга тиеш идем. Баннер куйган җирдә. Менә ул. Хоп. Күрәсезме, нинди матур җыр, әйме? Ләкин анда һәрвакытта кеше күп. Безне кертмәделәр. Шуңа күрә без монда яздырырга булдык. Ә кыз күз алдына китерегез, без сәламләү өлешебезне шунда яздырабыз, монда түгел. Киттек әйдә, озын сүзне кыскасы. Монда балачага бихисап бүген. Монда әти-әниләре дә килгән. Чөнки, әнә бит, күрәсез, мин чыгарып торалар, әнә. Чөнки балаларны карарга дип килделәр алар. Бер ике сүз әйтәсезме? Бер ике сүз генә. Мондый э, балалы концертларда сез беренче тапкырмы, әллә инде берничә тапкыр килгәнегез булдымы? Беренче тапкыр килдек.
Ребят, бу все хорошо будет алар. Анда бәлкем сезнең оныгыз, бәлки кызыгыз, бәлки берәрегез. Эй, внучкам, оныгым йөри. Анда җырлыйсыз түли бүген?
Ой, җырлый. Нинди җыр? Сөембикә.
Күрәсеңме, старт бирделәр, ыргылдылар. Монда балалы солянка түгел, монда хәзер балалы елга. Ул бит үзеннән үзе шулай килеп чыкты. Без бер-беребезгә хаман тартылабыз. Аңламыйм нәрсә әйткәнен. Манежда шулар ук, шулар, шулар ук. Хаман шул кешеләр.
Шулар ук. Хаман шул кешеләр.
Соңгы кояш сүнмәс очып, Әссәләмә галәйкем! башка зонага керәбез һәм ә, монда инде безнең артист балаларының әзерлән әзерләнгән мәле әгәр дә Сорау биреп без аларның ачуларын чыгарсак, әйме? Э, бу бары тик эш процессы. Исәннәрмесез? Менә юк, булар котырмый, булар котырмый, булар нормаль артистлар чөнки әйе. Э, бер генә сорау, балалар белән җырлыйсызмы? Кем әйтә, кем, кем җавап бирә, әйдә.
Мин җырлар идем дә җырчы булсам.
Мин Алла бирсә, Сәмир дигән малай белән җырлыйбыз. Э, бик матур җыр башкарабыз. Үземнең репертуардан. Бик матур. Чыгыш. Тукта, тукта, әйдә болай, тукта. Мин инде сине күпме беләмәйме? Күпме синең иҗатыңа, э, иҗатыңа гашыйк инде әйме күпме? Мин шулай дип әйтәм. Менә хәзер бер мактап алыйм әле сине. Ә? Ниһаять, әйме, монда инде не күздән күзгә инде монда. Тура тет-а-тет мактыйм. Ришат безнең э, легендар җырчыларның

Стоцкая, айда безнең белән. Кача, кача, айда. Открывайте концерт. Молодцы. Балалы солянка дигәч тә башка беренче булып нәрсә килә? Менә шушы көтү бала, бөтенесе бергә, җырлый, би, менә шул сразу күз алдына килә. Котырыша, саташа. Иә. Менә шул, менә менә бөтен энергияларын тарата үзләренең. Ну, ну, ну, барыбер бала чагы бит әле син. Бала чага, ну, Болай күренсәм ярар. Ну, бик матур, бик матурсың, бик матурсың. Җирән чәчле чибәр туташ. Туташмы син? А, ханым. Тогда давай станцуй. И ведь это все. Это все для вас, зрители. Это все для вас. Тимурка, респект. Те. Не шапчей. Э, Чәй дигәнне аңлатамы? Юк, юк, әти дигәнне аңлата. Ринат әти, Ринат әти. Әтигә что ли? Э, э, Ринат әти что ли? Минем әтием Ринат әйе. Мин кечкенә вакытта булганда әтием белән әнием гел җырлый иделәр. Алар миңа үз талантларын шулай тапшырдылар әйе мин инде аны зур сәхнәдә менә шушы әтиемнең исеме аша үземне танытырга булдым сиңа респект Так, сез монда нишләп йөрисез? Әйдә икегез дә. Мин Ландыш Имаҗаннадан интервью алырга килдем. Мин дә.
Вау!
Мин киттем. Ландыш, кемнәр бүген синекеләрдән чыгыш ясый? Безнең балалы сәләм кенә Ләйлә алып бара. Әтисе белән җырлый. Аннары мин, мин дә җырлап чыгам инде. Болат нойлар икән.
Юк.
Яхшы мәгънәдә, мәгънәдә. Интертат журналистлары Асоляны, Асоляның яртысын гына бәрәләр. Нишләп э, дәвамы юк? Монда җәмәгать монда менә ул э, төп төп урыны. Хәләтем әллә ничек башлый. Рәхәт булып китә, чөнки балалар алар Кәефне, кәефне күтәрүче шундый э, кечтеки генә бәндәшекләр. Берүзең җырлыйсыңмы? Мин берүзем җырлабыйм, бала алып килдем. Бала белән җырлыйм бүген. Үз балаң белән җырлыйсыңмы?
Юк инде, юк.
Сеңлекәш белән. Сеңлекәш белән.
Әйе.
Сеңлекәш каясың?
Иртә бит, иртә бит.
Исәнмесез диеп киләм сезгә бүләк итәр өчен җырларым. Нәрсә җырлыйсың бүген?
Че? Что поешь сегодня? А, э, Әнкәемнең бәрдем. Ринат Фатхуллин белән. Ну сезгә уңышлар. Рәхмәт.
Удачки вам.
И все вместе бөтенегез дә җырлыйсызмы?
Әйе.
Это не. Безнең будущая Алия Карачурина. Шагам бит. Ришат брат, син менә булдырасың. Булдыра кирәк инде, булдырмыйча булмый. Татар халкына, татар милләтенә моңлы җырларны, моңлы җырларыбызны бүләк итеп яшәргә язсын алда көндә. Брат, синең әйдә менә балалы концерт, балалы э, солянканы Алматыга әле читкәрәгәме? Концертың кашан була? Иде, тамашачыга җиткер әле. Ә, син шуңа килдең менә, шуны сорага менә. Алла бирсә, 25 февраль Уникс концертлар залында кич 7-дә барлык тамашачыларны көтеп чакырып калам. Сине дә чакырам.